טראסט נישט קיינעם, ס'קען אויסקוקן פון אינדרויסן אסאך מאל ווי קינדער קומען פון זייער גוטע שטובער, אין די שטובער ממש די טאטע מאמע זענען אזעלכע גוטע טאטע מאמע, דו קענסט קיינמאל נישט וויסן וואס קינדער גייען אריבער אינדערהיים. די אייבערשטער האט מיר מזכה געווען מיט אזא געשמאקע שווערע דזשאב, זיצן מיט בחורים מיט אינגעלייט און זיי פארציילן מיר וואס זיי זענען אריבערגעגאנגען די יונגע יארן, וואס האט זיך געהאלטן א שמייכל פון א מלמד, שמייכל פון א באס דרייווער, וואס האט זיך געהאלטן דער קעכער האט אים געזאגט שלעפ אריין א באקס מילך, איינער האט געקוקט אויף אים, איינער האט אים איינער האט אים געזאגט דו קענסט יא, איינער האט אים געזאגט דו דו ביסט, איינער האט אים געזאגט וואו, איינער האט אים געזאגט דו זעסט אויס גוט, איינער האט אים געזאגט איך טראכט פון דיר, איינער האט אים געפרעגט וויאזוי איז געווען דיין שבת, איך בעט ענק איך בעט ענק מלמדים, דו וועסט קיינמאל נישט וויסן וואו א קינד קומט יא און די מאמע געבט זעט אז די מאמע טוט אן שיין דעם קינד און שיקט אים אין חדר, דו וועסט קיינמאל נישט וויסן וואס דער קינד גייט אריבער אינדערהיים. א צעדרייטע מאמע, א צעדרייטע טאטע, שלאגט די קינדער, שרייט אויף די קינדער, פארשעמט די קינדער, טשעפעט די קינדער, מאכט אוועק די קינדער, אה, ביסט גארנישט, אה, דו קענסט נישט, אה, דו קענסט נישט, אה. דו ווייסט די מאמעס וואס ליינען מעגעזינס, מעגעזינס אזוי שיין, און ס'זעט אויס אזוי אזוי, ווי אלע קינ, און די, אויף די פיקטשער, אלע קינדער זענען אנגעטון, און א בעיבי ליגט צווישן בלעטלעך, פאול סיזען, מיט אזא שיינע קאפעלע, און, און, און די מאמעס מיינען אז דאס קען מען טון מיט קינדער. דאס איז א זאך וואס איז א פיקטשער א איינרעדעניש. איך זאג דיר ליין נישט קיין אדערטייזמענטס ווייל דו לויפסט קויפן יעצט א עפעס א קאפעלע פאר דיין קינד ווייל אין די פיקטשער האט אויסגעקוקט גוט אבער דיין קינד גייט יעצט נישט שטיין גוט דאס איז א געמאלענע פיקטשער מען האט צוגעלייגט אביסל מען האט צוגעלייגט אביסל קאלערינג אויפן פנים אויפן קינד און די קינד שטייט אזוי מיט די צוויי מיט א צווייגעלע ס'האט גארנישט צו טון מיט ריעליטי אדער דו זעסט א שיינע רום און דו זעסט אזוי אלעס מסודר דו טראכסט wow ווען גיי איך שוין האבן א שיינע הויז און איך גיי שוין האבן אזא א פינקע רום פאר די מיידלעך און א בלויע רום פאר די יונגלעך. דאס איז א מוזיעם דאס איז נישט א אידישע שטוב קומט נישט אזוי ס'קען נישט זיין אזוי א אידישע שטוב דרייט זיך און פרייט זיך און ס'טוט זיך און אבער וואס יא אונז דארף מען רעדן שיין צו די קינדער אוודאי דארף מען האבן דיסציפלין אבער זעסט א קינד גיב אים א גוט ווארט. זעסט אפילו ס'איז נישט פון דיינע קינדער אין קלאס, דו ביסט דו גייסט דורך ביי לאנטש, אה וואס הערט זיך וואס מאכסטו, פארגין א גוט ווארט, געב א שמייכל דעם בחור, געב א שמייכל דעם יונגל, אה וואס הערט זיך וואס מאכסטו, וואו ביסט אזוי ביסט אזוי געפלינקט ביסט אזוי גוט.